Yn y wers ola yma ar Codio, ni'n mynd i edrych ar sut i greu tudalen gwe i adrodd stori neu jôc falle. Ni'n mynd i ddefnyddio Trinket eto, a ni'n mynd i ddefnyddio prosiect arall sydd wedi cael ei greu gan Code Club, um, felly mae Trinket yn bodoli'n barod a gallu di ei olygu e. Cyn i ti ddechrau codio, bydd angen penderfynu ar stori. Meddylia am stori ti eisiau adrodd. Falle fydd e'n stori enwog sy'n bodoli'n barod, um, neu beth am stori rwy ti di greu, neu rhywbeth sydd wedi digwydd i ti neu rhywun ti'n nabod falle. Ond sdim raid iddo fod yn stori, gallu fe fod yn jôc, yn gerdd, neu unrhyw beth arall. Ni'n mynd i ddechrau trwy golygu y cynnwys HTML a CSS y stori. Um, felly, dys y prosiect edrych fel hyn. Um, mae'n cynnwys yr um, cod i gyd ar ochr chwyth fel trwydwetha um, a'r uh, dudalen gwe ar yr ochr dde. Felly, fydde ti'n edrych ar um, y tab Index HTML, A cer i linell 7, a fyddi di'n gweld wedyn um, y cynnwys sydd o fewn yr adran yna, o fewn yr adran body, sydd yn dod i ben ar linell 16. Fyddwch chi'n gweld bod y tab yna'n cael ei gau fyna. Um, felly dyma lle mae'r teitl a'r testyn yn mynd. Felly all ti ychwanegu um, teitl ar linell 9 a unrhyw destyn ar linell 13. Cofia hefyd bod modd newid y steil yn rhan o'r um, CSS, felly y tab style.css, a gallu newid um, y cefndir fan hyn. Allet ti newid y ffont. Ond os ti eisiau newid y llun, mae hwnna'n digwydd yn um, yr index. Mae'r llun yn cael ei newid o fewn index.html um, ar linell deuddeg. Fydde ti'n gweld um, y llun, a cofio nawr, fel ni wedi gwneud yn y wers flaenorol, mae'r lluniau i gyd yn cael eu um, rhestru Um, os ydy ti'n gwasgu y bwtwm bach ar yr um, top fe, um, yr logo bach llun yna, agor hwnna a bydd y lluniau i gyd yn ymddangos fyna. A na gyd sy'n angen neud yw teipio enw'r llun ar ôl um, image a wedyn source a mae angen fe fod o fewn y dyfnodau yna. Felly beth am ychwanegu um, Rhan nesaf y stori. Wel, 'na gyd sy angen neud nawr yw um, ychwanegu adran arall, a'r adran yn mynd fewn y div. Felly, rydyn ni'n gweld ar uh, linell 11, mae'r div yn dechrau ac o dan o hwnna wedyn mae'r llun a mae'r um, y testyn, a wedyn mae'r Dave, yr adran yna yn cau, felly beth am ni agor un arall o reina, copïo beth sydd gyda ni um, yn yr adran gyntaf yna. Felly allu di wneud copy and paste o, um, o linell 11 lawr 14 a copïo fe wedyn ar linell 16. A mae'n bwysig cadw'r cod ma'n weledol, fel ti'n gallu gweld ble mae pob adran yn iste. Yym, bydd hwnna'n neud bywyd yn haws wrth i'r cod gynyddu. A dyna fe, cario mlan yn yr un modd, falle beth am, beth am ychwanegu yym chwech adran gwahanol i'r stori, a gelli di fod yym gyda rhywbeth tebyg i hyn. Cofia bod modd rhannu hyn gyda dy ffrindie a teulu os ti eisiau dangos be ti 'di neud. Gobeithio bod ti 'di mwynhau y gwersi codio yma. Diolch am ymuno gyda fi, um, a tan y tro nesa!